Abusua yɛda ase mo akɔ aba. Ɛnɛ sɛ mehyɛ fitaa anka yɛ hip hip hip hooray hooray kɛseɛ but ɛsiane sɛ wohwɛ me nsa nifa so a ɛyɛ Rev. Duncan Williams Felix Opoku Antwi ɛnka ne ne yɛfrɛ no 2PM mo a mohwɛ channel yi ɛɛ mobɛkae n'anim kakra na Mobɛkae a Pure FM radio so nkɔmmɔdi a yɛne no bobɔeɛ berɛ bi a na meka kyerɛ wo sɛ on this platform we believe in transformation, sɛ yɛretu wo fo na asesa nnipa bi abrabɔ, ɛno na ɛyɛ a na yɛdi ho dwuma na afei yɛaboa afoforɔ nso. Na Rev. yɛne no nkɔmmɔbɔ a yɛhyɛ aseɛ radio so ne ade nyinaa no, biribi de no kɔwuraa prison. Ɔfiri prison no ɛnnɛ ne afe pɛpɛɛpɛ, na ɛyɛ anigyesɛm ɛsiane sɛ wohwɛ nnɛ Rev. baeɛ na wohwɛ nnɛ sɛdeɛ wabɔ n'ataadeɛ white a gold da ne mu a, na ɛyɛ sɛ Awurade ayɛ bi a wode wo ho to Awurade so a, Ɔyɛ wo yie paa. Ɛnnɛ mɛma no akae yɛ kakra deɛ yɛde no kɔɔ mu, yɛnkɔ no bebree, deɛ yɛde no kɔɔ mu ne deɛ na ɛmu teɛ, na ɛnnɛ paa a ɔte ha yi. ɛne last year saa berɛ yi sɛn na na nneɛma koraa te? Ma menni kan mfa no mfiri hɔ, Rev. Nwaah Kwame. Alexis, Megye wo so, megye wo so Alexis. Wo ho ayɛ fɛ wɔ Kristo mu. Oh, ɛno nti na berɛ biara no yɛne abusuafoɔ hyia sei a, yɛbɛsɛ yɛn mu ahu sɛ ampa Agyenkwa Jesus Kristo no, Ne mu ɔte, nti na Ɔnye tumi sɛ, Ne mu na nkwa wɔ, Eti mekae ne wei a na makae wɔde hyɛ ba Priscilla ɔse ɛɛɛɛɛɛ nkwa ne nipa hann wɔ so yes very good awurade nhyira yɛn nyinaa ɛɛ Alexis awurade ayɛ ade kɛseɛ ɛnɛ da yi ɛnɛ ɛne me one year abusua adɔfoɔ ɛnɛ ɛne Rev Duncan ne one year a menya me freedom hundred and fifty years in prison. Ɛnna fam, ɛnna fam, na ebia na wo werɛ afi wo ho kakra. Ma yɛnkɔ yɛn akyi kakra na yɛnhu nnipa pɔtee a na wɔne no rekasa. DCOP Kofi Boakye, ɛɛ, Commander a na ɔyɛ polisi panin wɔ Kumasi. Aberanteɛ tuupientuupie bi a wɔne no One on One a na ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ ne office Kumasi Central ha no a wɔn de no kɔɔ prison no saa korɔnfoɔ wudini no saa kokaini bi no ɛnnɛ Awurade adom a wabɛyɛ ɔsɛmpakani Evangelist Rev Duncan no ɛnnɛ Awurade adom ɛnnɛ ne me wɔn yia ɛnnɛ ne wɔn yia nti no mede akwanya yi so ɛreka akyerɛ wo sɛ Fahodie a Awurade de maa me no, Awurade mma ebi nso wɔ wo so. Na mekae wo abɔ wo kɔkɔ atu wo fo sɛ prison nyɛ beaeɛ a ɛwɔ sɛ wode di agorɔ. Srɛ Awurade, ka kyerɛ Awurade sɛ, Awurade hu me mmɔbɔ. Ɛfiri sɛ adeɛ baako a Alexis Ahomete na ɛreyɛ ara ne sɛ, prison yɛnhyɛ da nsi mmaa nnipa binom. sɛ wei na ɔsɛ ɔkɔ prison, wei ne kwan sɛ ɔkɔ prison. Prison ɛhɔ ma obiara na mmom wɔnam tuo, wɔne mu kasa, nneɛma bi, woanhwɛ yie a ɛbɛtumi de wo akɔ prison. Me deɛ da biara me ne wo hyia a meka kyerɛ wo sɛ mebɔɔ korɔno, medi awu, medi nkwaseasɛm na ɛde me kɔɔ prison. Nanso me mekɔɔ prison, nnipa a mekɔto wɔn no, ɛnyɛ wɔn nyinaa na ɛyɛɛ deɛ meyɛeɛ no bi. Obi wɔ hɔ no mabisa no deɛ nti a wɔda prison koraa, wɔnnim. Wei kyerɛ sɛ wiase asiane wɔ hɔ. Ewiase asɛm ɛwɔ hɔ mesrɛ awurade yɛ mpaeɛ ma wo nɛ sɛ asɛm a wonim wo hwɛ yɛde wo bɛkɔ prison awurade nye wo firi mu wate asɛm a yɛde bɛto wo so na wonya kamɔfo awurade nyɛ wo kamafoɔ firi sɛ wiase adeɛ ɛya ne sɛ wonim asɛm ho hwee na yɛde wo kɔ prison ɛya na prison nso ma mento wo fo na menka asɛm bi nkyerɛ wo obi wɔ hɔ nom a ɔretie yɛn nɛ da yi ana me ba nyɛ me ba so ɔden mede no bɛkɔ prison mɛma yɛatwe naso mepa kyɛw prison ɛnsesɛ nipa sɛdeɛ w'adwene yɛ wo no prison ɛnsesɛ nipa ɛno nti awurade adom two pm no a na monim no no ɛnɛ is two pm ɛgu so yɛ adwuma nanso first na two pm asekyerɛ ne sɛ awia bɔfoɔ nanso ɛnɛ yi two pm ɛnnyina hɔ ma awia bɔfoɔ biom ɛsɛ two pm ɛgyina hɔ ma two tens prison ministry a yɛtwa ne ti asɛ two pm ɛbiem na two tens no ɛgyina hɔ ma sɛ prison can deform you or reform you. Sɛ wobɛtumi asesa a ɛgyina wo ne wo Nyankopɔn so but prison deɛ me me deɛ mɛtumi aka akyerɛ wo 99 present sɛ prison ɛsɛe nnipa nti sɛ wo ba no n'asoɔden a ɛyɛ mpaebɔ obi ba asɛe sene wo deɛ no nti fa wo deɛ yɛ mpaebɔ na menim sɛ Awurade a ɔsesa mmerɛ sesa nnipa hyɛ berɛ ɔbɛsesa wabrabɔ na. Ah Rev.
Me ba o, wo deɛ ayi bi menfa nwura mu. Wokyerɛ sɛ sɛ obi, ɔno ara ne ba ha dwen na ɔse ɔbɛma yɛde no akɔ prison na wasua nyansa a. Ɛnyɛ nokorɛ.
Alexis, ɛnyɛ nokorɛ. Ɛmanfoɔ bebree nte prison ase. Na anka ɔmfa prison nni agorɔ. Anka ɔnkɔgyina Atwea Mountain sɛ ɔrebɔ nyinsɛn ho mpaeɛ. Anka ɔbɛbɔ prison ho mpaeɛ. Me na meka kyerɛ wo. Ɛyɛ a yɛn werɛ fi sɛ Revelation ka asɛm bi sɛ, mmerɛ no bɛkɔ awie a yɛde ɔtweaseɛ no, bɔnsam, the hell commander no, yɛde no bɛkɔ prison. Bisa ho sɛ, Sɛ yɛbɛkyene oo, sɛ yɛnkyene oo, wonyɛ sunsum mu polis. Ɛnde Nyame mfa wo sɛ Ɔna bɛkye wo atwe aseɛ no. Sɛ wɔda mu, sɛ wɔnda mu, wobɛda no ahu. Abusua, meeka asɛm akyerɛ wo nnɛ sɛ, ewiase tumi nyinaa wɔ prison. Ahonhom a ɛwɔ prison no, na prison, yɛkye akɔmfoɔ, jaile wɔn. Na abosom na ɔde wɔn kɔ he? Ɛyɛ prison. Abanyinfoɔ kɔ prison, awudifoɔ kɔ prison, nti wiase yi bɔne nyina na yɛpia kɔgu prison, nti w'adwene ɔsɛ woba nyɛ prison ɔnkɔ sesa a woboa w'asɛe akwadaa no, prison ɛbɛsɛe akwadaa no abrabɔ sɛ puso puso, ɔnim tuo twe, ɔbɛba na ɔtwe tuo, sɛbi sɛbi ɔnim turumu turumu, fa kyɛ me sɛ me use saa word, ɔnim turumu turumu yɛ, ɔbɛfiri prison aba na wɔyɛ, ɔyɛ ɔbaa ɔnim mmaa lesbianism no yɛ, ɔbɛba na wɔyɛ, Onim wii nom, ɔbɛba na onim nom. Onim cocaine, ɔbɛba na onim nom. Ebia awudisɛm na ebi ne ne tirim, ɔbɛfiri prison aba na wahunu yɛ. Enti mesrɛ wo, ɔba anya a, megyina akwan yi so aka akyerɛ wo sɛ, yɛ mpaebɔ. Srɛ Awurade sɛ, Awurade, wo na wosesa bere na wosesa nna. Sesa me ba yi abrabɔ. Polisini no a w'adwene wɔ sɛ wɔmfa wo ba no nkɔ prison no, wonim polisini no ba no abrabɔ sɛnea ɛteɛ? Prison officer no a w'adwene wɔ sɛ wɔn na wode no rekɔ na wakɔ akɔkyerɛ ne nyansa wɔ prison no, ne ba, wonim sɛnea wɔteɛ? Ommie ne deɛ so nkyerɛ wo, a na w'ahwehwɛ sɛ wo nkwa wo ba no asɛe. Meresrɛ wo, me na m'abrabɔ asɛe. Da biara mɛka sɛ, Ɔbaa biara nni hɔ abrɛ sene me maame. Alexis, Asɛm wei menka nkyerɛ abusuafoɔ da, ma menka nkyerɛ abusuafoɔ. Me maame, because of me maame kɔdaa police cells nineteen times because of me. Oo, nti wo maame kɔdaa sɛn? Police cells nkoa nineteen tam, first one, second one, saa nineteen times. Adɛn? One, yes, sɛ medi nkwaseasɛm anaasɛ mekɔdi nkwaseasɛm bi na mekɔbɔ korɔno bi na sɛ Polisifɔɔ pɛ me a, ɔmɔ annya me a na ɔmɔ abɛkye me maame. Ɔmo kye no saa a, woyɛ dɛn, wote? Sɛ me ma dwane, yɛmfa no sɛ ebi a me di nkwasasɛm no wɔ Ghana na makɔ hyɛ Nigeria, nti ɛba saa no a, me me te seɛ sɛ yɛakye me maame, nti ɔmɔ hwɛ ara na ɔmɔ pɛ me maame a na ɔmɔ nsa nka me a, me maame tumi sɛ police cess three days ansa na yɛagyaa no. Na wo bɛgye adi sɛ Ada yɛ sentence me hundred and fifty years na me maame wui.
Ada yɛ sentence wo no na maame wui? Yes, saa da na me maame wui.
Yɛ sɛntɛnse me no de fifty years. Ɔtee anaa?
Wante, maame wɔ court na ɔde nsa too ne bo sei, ɔse awurade mawu, me ba bɛɛma ɛkɔda prison hundred and fifty years, menhu me ba biom, menhu me ba biom, Alexis ɛnɛ ne da a meka asɛm wei akyerɛ abusuafoɔ ɛyɛ den because ɛyɛ makosɛm, yɛde me mekɔ prison na maame di makyi kɔ mɔɔkyere, Oh! Me maame wu tɔɔ kɔɔto. Ah, asɛmpa a. Meka asɛm na akyerɛ wo, me maame wu tɔɔ kɔɔto. Nti yɛ gyɛɛlu na maame wɔ hɔ. Ah, ba.
Me maame nim sɛ, wonim sɛ yɛde me kɔ asɔre, me maame de me kɔ mpaebɔ bi. Nti yɛde me kɔ mpaebɔ no, na etuo hyɛ me ho. Me nso yɛde me, me that time na sɛ m'adwene nyinaa yɛ tuo. Wokɔ mpaebɔ nyinaa ne tuo. Ae, na sɛ nyɛ me na merekɔ, me maame na ɛde me rekɔ. Nti me maame de me wuraa. asɔredan mu hɔ no, ɔn sɛ me nso so no na meyɛ akwadaa bi a na m'ani kyene sika a yɛde tae abom. Nti asɔredan mu a asɔfofoɔ no startee sɛ wɔn bɔ me ho mpaeɛ no, ana wɔn story na kalabarabalabala kalabalabala kalawalawa. Nti sɛɛ na maame bi aba a ɔbɛkyɛ sɔfo no sika, maame no kɔbue ne baage mu a sika a yɛde tae abom. Me nso megyina hɔ nyinaa na etuo hyɛ me ho, ɛne sɛ meyii tuo sii sɔfo no so, asɔredan mu. Nti sɔfo no yɛɛ kalaba kalaba no wieeɛ no, wɔteaɛ sɛ sɔfo panin no wadwonsɔ agu ne ho. sɛ etuo si ne so, ne nkwa na na kata na wɔbɔ mpaeɛ, nti ɔtee na ɛyɛɛ sɛ sɔfo no adwene nsɔ agu no na ɔgyina hɔ nom, ɛna ɛyɛɛ sɛ ɛyɛɛ kikirikikirikiki, ɛna wɔyɛɛ sɛ Blackromfoɔ nkoeɛ, nti edin a wɔde maa me ne sɛ Blackromfoɔ nkoeɛ, ɛna mekaa sɛ oo daabi, last month sika a wɔgyeeɛ ne ayi nyinaa no mehia, ɛna ɛbaa ɔkɔtuu kaa na ɔkɔpagyaa saa sika nyinaa na wɔde brɛɛ me.
Daabi, sɛ wode kɔ a ɔsɔfo na akɔmande wo, ɛna etuo yɛde si wo so a, Alexis, mɛntrae, na wotrae bɛba fie. Aane, mɛntra. Wotra bɛba fie, woanhwɛ a, wo ne w'abusua nyinaa, woanhwɛ a, asɛm bɛtumi ato mo nyinaa, nti no, wontra. Ɛmma w'adwenem, Alexis, deɛ ɛka kyerɛ wo sɛ yɛn nna abɛyɛ. Nti, o, ɛ, ɛnni hɔ sɛ obi de tu asu so, ɛde hunahuna no, anaa? Well, ɛno no yɛ obi deɛ, but me, me deɛ no deɛ, na nyɛ nhunahuna kɛkɛ. Yeah, deɛ mepɛ no, me nsa nkaeɛ a, wo ho ntɔ wo. Nti, wo, woatwe tu a nnipa no yɛɛ wo mmɔbɔ a, wa, wanku no anaa wanyɛ no hwee da? Sɛ yɛ me mmɔbɔ sɛ me me deɛ deɛ na mmɔbɔ yɛ sika megye sika no wie a na ahoyɛ mmɔbɔ by me nsa nkaa sika deɛ a ɛsu wo paa sum a dɛn nkyɛn ɛyɛ me sere mpo sika na ɛhia me me nsa ka sika no deɛ a na oo ɛnyɛ hwee wo deɛ kɔ na afei me sɛ korɔkorɔ nyame bɛyɛ wate ɛyɛ mmerɛ nyame na ɛsesa nna ɛyɛ mmerɛ ka wakoma to yɛ na me amasa na mahyɛ wo nkuran me sɛ kɔ na ne ho atɔ no ɔkɔ ɛɛɛ. Ba me nsa nka deɛ a ɛno ma ɛnyɛ w'adwene sɛ woafa wo ho adi ho fa ho de. So woate aseɛ? Wei nyinaa mu a na Awurade sɛ mento wo ntwene, mempo wo. Nti Awurade kaa asɛm bi, First Corinthians chapter one verse number twenty five, twenty seven, Bible sɛ, Wiase nkwaseadeɛ, deɛ aporɔ, deɛ atete, deɛ ase a wiase apo na Awurade afa na wasiesie na wayɛ no yie. Alexis. Me, me, mepɛ sɛ yɛhwɛ ebi kakra wɔ ha. Ɛna a woasakyera yi, wobɛtumi akae Ade a woyɛɛ wɔ bi a ebia nnɛ yi wokae ma ayɛ remorseful, wonnu ho anaa wusu. Because minim sɛ wobae, baabi a wobɔɔ korɔno, asɔre a wukowiaa wɔn ne ade nyinaa no, woakɔ wɔn nyinaa no aso mmaako mmaako, but wowɔ deɛ wutumi tena kae sɛ woayɛ adeɛ bi a. Alexis, Mihyiaa maame bi Ah, na mehyia maame no ahomakye bɛyɛ four o'clock that time na me tɔki na me nya nom koke na me like na me addicted koke addicted nti na ɛma na that time me nya nya ebi nom yɛ ahomakye around bɛyɛ three thirty to four nti na asɛ ɔn sɛ koke no wo nom kyɛ na sɛ wo nya bi nom a na ama wo speedy so wahu ɔmo wadwen no like dabi asɛ wo yɛ kekra kekra kekra kekra wo pɛ kwan a bɛfa so a. wobɛnya sika na wode akɔtɔ cocaine. Nti maame no na ɔne obi na ɛnam, nti tumi sɛ wɔkɔ ayie. Nti Sunday na maame no wɔn aba bɛsi no, nti wɔbɛsii no ahomakye. Nti ɔduruu hɔ na ɔyɛɛ sɛ ɔmfa no nwura fie. Ne ba no yɛɛ sɛ ɔma a, o maame fa no, na ɔse oo daabi, ne fie wɔ kwan ho. Ɛna ɔse oo daabi, ma me nkɔ, na oo sɛ fie ara nie. Nti maame no sii, that time nso na makɔyɛ adwuma bi, but adwuma no amfa, na ɛyɛ bank adwuma bi, amfa, that time na asɛ afei na wɔde sika no ba abɛtum. nti na sei sika no nti me feeli yɛ nti me ba no m'adwene ayɛ hot nti maame no si a mehu sɛ ɛyɛ private car kɛseɛ no a na me sɛ kai wei deɛ sika wɔ ne ho nti mannya aboterɛ amma maame nti na ɛyɛ pink bag kɛseɛ no a ano yɛ sei no nti mede pink bag no ahanom sei no hwehwe ne tirim ma tokuro sei no kɔwuraa ne tirim sei Yes.
Dabi, deɛ ɔtu car no si si kɔɔe. Nti maame no the way a ɔteɛ no the way a ne bag no ɛyɛ dɛn a wobɛhu sɛ sika yɛ dɛn ɛwɔ no ɛna man ready no asɛ because sɛ me speed no nti no meyɛ m'adwene sɛ me finish no na mafa deɛ ɛwɔ mu nti me de hwe ne tiri mu once nti ɔkaa mu baako pɛ ɛna ɔtɔɔ fam nti me gyee sika no me gyee ne bag no so me hwɛɛ mu na ɛsɛ eleven cedis. Eleven cedis Alexis. eleven cedis but that moment no anha me na me bo fuw sɛ ɛyɛ eleven cedis nti no meyɛɛ m'adwene sɛ maame no ɛɛ sɛ wanwu a ne fie a wɔte no mɛkɔ akɔhye saa fie no because adɛn nti na wɔnam na eleven cedis no hyɛ wɔn. Ɛdeɛn na ɛma motumi?
Obi na ɛyɛ n'adwuma. Adɛn na ɛ, wɔn, na motumi Ɛno no na ɛkyerɛ sɛ John chapter ten verse number ten, Wɔbɛwia no, wɔaku no, wɔahyɛ adeɛ a Ɔbonsam yɛ biara yɛ atirimuɔden. Ɛno nti obi a wonnim Awurade biara n'abrabɔ yɛ atirimuɔden. Yes, ɛno nti na saa adwene wei wɔ nnipa tirim. But aberɛ a mebɛfa Awurade, maame wei nko ara situation ne adeɛ a ɛbɛsi me tirim a na meyɛ mahye me, mesɛ Awurade. Though yɛayɛ deɛ ɛkyɛn saa but ɛnyɛ meya te sɛ maame wei deɛ. Because deɛ ɛyɛɛ saa no, deɛ yɛayɛ kyɛn maame wei deɛ no, yɛnyaa sika so wate ase nyaa sika but wei no yɛnyɛ sika ana maame no koraa no wohwɛ mu koraa no a sɛbi sɛbi ɛyɛ life anaasɛ ahoɔfɛ ana awurade de akyɛ no but sika paa deɛ ɔni bi saa ahiani wa mmɔboroni bi but gyɛ sɛ nnipa bi wɔ hɔ no wɔhyɛ ataade fi koraa no ho ɔfɛ saa maame no bia ana ɛkɔ baa no saa nti ɛne adeɛ Alexis eh, metra so na ɛbɛsi me tiri mu a na meka but matrezi maame no ara sɛ nka mehu baabi a ɔte but mennim ne din, menkae n'anim nti no mekɔ biara megu so hwehwɛ ara sɛ nka maame no mehu no. Meyɛ sure sɛ wanwu but dɛm deɛ ɔbɛdi, dɛm deɛ ɔbɛdi, menyɛ sure sɛ n'adwene no ɛbɛtumi ayɛ normal te sɛ first no ahaa.
Rev. Duncan yɛ obi a wapa ne ho atua ma wiase seesei na Ahh ne nsɛm tu fo ne nsɛm emu du paa nti aber bia me ne no hyia ase a yɛa na wɔ se akye me paa na me maame koraa tumi yɛ dza Aguase ntsi yɛa wonsuro no daabi nyɛ suro dze nsei no deɛ wayɛ nipa foforɔ Rev. Sika a wobɔɔ korɔ no nsuo mu atɛtaa ma ahu sɛ ɛso emu odu a wanya ɛ yɛ sɛe sɛ atɛtaa emu wonyae. Ooh Alexis wante ne sɛ Ɛba sika a, mede one day tumi gye car ebi a eighteen, nineteen, one week gye car eighteen, nineteen, saa sika no koraa woka bom a week a ɛyɛ sika mu a. Cars mako mako eighteen, nineteen, Ae, nkorɔfoɔ cars. ae, megye, ɛno deɛ like ada me ho kyere me na megye car, because car gyeɛ deɛ na ɛnhyɛ da nyɛ big deal bia ɛboro so ahaa ɛna ɛba amount a ɔn sɛ meme korɔ no bɔ sɛ abusuafoɔ nim na sɛ ɔmo bisa DC OP Kofi Boakye a na ɛnyɛ sɛ sɛbi sɛbi wo bag sɛn wo kɔn ho wo store daabi daabi daabi daabi me na ɛyɛ bank Ghana prepaid companies ɛne baabi a gold gold wɔ ne ne ahaa ɔn sɛ case a yɛde kyee me a yɛde me kɔ prison na ɛyɛ sika a na makɔ gye ɛyɛ samina box ɛma ma maako maako six. Sika a yahyehyɛ no sɛ one one cedi a ɛwɔ dwom no a. Daabi, sika yɛ fifty cedis yɛ ɛyɛ sika current money no ɛyɛ sika sɛ ɛyɛ bank money ɛna Ghana prepaid company sika na wɔn a pile agu hɔ no ɛna me pagya saa sika no nti na mahyɛ wɔ taxi to saa sika no na yɛde kye me nti no me me sika a na me bɔ korɔ no nya deɛ Nyame yɛ nokorɛ nie me ntumi mmɔ din because me me ntumi nkan sɛ wate aseɛ me ntumi nkan nti no me deɛ me deɛ ara ne sɛ bet bom. Because me di birth money me me nni sika a yɛ so so so so mu aa me yɛn deɛ na me nni nti sika a yɛ so so mu na me wɔ sika dice bin a like me frɛ no sika boiler nti deɛ amoa moa no emu na me de gu me wia no ma pɛ nkorɔfoɔ ama ɔmo a plug iron na ɔmo de iron sika no owia no ɔmo de tire bɔ mu nti me na me di deɛ tire bɔ mu ɛna wo hwɛ that time a Alexis na me wɔ gold palacetamol konko no white no one and half esi me dan mu. So aane gold nti wo kyɛke gold koraa no yɛmfa no sɛ deɛ ne kɛseɛ koraa te sɛ mensɛeɛ a ɛyɛ sika na paracetamol konko te sɛ sei ɛma ɛne ne half ɛyɛ sika nti yɛyɛ korɔ no bɔ na ɛnyɛ saa sɛbi sɛbi totɔ obi di korɔ no bɔ wɔtɔ car mmienu mmiɛnsa a wawie age of seventeen me kuta car fourteen Age of seventeen na wɔ cars fourteen.
seventeen years car fourteen a ɛyɛ expensive car ne nyinaa yɛ korɔ no bom Korɔnobom na na mede resi estate. Korɔnobom na mede kɔpɛɛ Mount Sion akyiri akwan. Enti ne nyinaa yɛ adeɛ a yɛ korɔno deɛ ne yɛasi yɛn adwene pi sɛ yɛpɛ sika na ɛnyɛ korɔno kɛkɛ. So wate aseɛ? But ɛnnɛ Awurade adom yɛbɛtena ase hui sɛ mfasoɔ bɛn na wei nyinaa bɛwɔ so. Ɛna adeɛ baako abusuafoɔ nhyɛ no so ne sɛ, ɛnyɛ me me pɛ ne sɛ mɛfa Nyame. Me me ɛkaa me me pɛ deɛ anka mɛdi bɔne akɔ me wiem. Aane. Me me deɛ ɛkaa me me pɛ paa sɛ Rev. Duncan choose Nyamesom Ɛne korɔno anka mɛyi korɔno but ɛnyɛ me me pɛ
yes seesei me teki koraa no a ɛnyɛ adwuma medwene a ɛmma mpo saa ahoɔden no seesei me nipadua no body no alusu lusu nti ahoɔden a ɛde yɛ biribi no menni biom menni ana yɛ sɛbi sɛbi me yale bi no but mehu ne saa sɛ biribi bi awura me adwodwo me. Rev.
Yɛnhwɛ nneɛma mmienu bi na yɛn nkɔmmɔ no nwa bebree a ɛbɔ no apɔso apɔso na yɛde aba abɛsi. Um. Ɛdeɛn na wobɛkae wɔ prison a ɛma wotumi hu sɛ ɛyɛ wo ya? Adeɛ a wofaa mu, obi de yɛɛ wo anaa ɛtoo wo prison a ɛyɛ wo ya paa? Because mekae sɛ mmerɛ bi nka mo mo mo mo breaki prison wɔ Kumasi Central. Ɛno sɛ yɛnya more saa Ɛyɛ prison nokorɛ, breaking so. ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ nokorɛ Alexis. Ɛɛ prison deɛ, prison deɛ Alexis, yɛfrɛ no everyday manius one. Na saa manius one no Alexis. Me m'amane a mahu, me yaw a me wiase misii so mafa mu no kyɛn nkwaseasɛm a madi. Alexis meka mekyerɛ wo, meyɛ sɛ dɛ Wiki, me an yɛ yɛ yɛpira me wicked. Me yɛbɔ me nsa sei, ɛbɔ me nsa sei, ɛbɔ me nan sei ɛde bɔ adeɛ mu na metale wɔn ɛwie ɛbɔ me. Ae, ɛnyɛ prison nko ara o, me starting from ɛyi wɔde sɛ cells, me cells, yes, me cells ɛne central ha, me me cells no na yɛnfa me nto. ɔnoɛre wɔn a yɛde wɔn agum no bi mu. Yɛwɔ dua bi wɔ hɔ, nsonkuro nso ayɛ mu ma. Yɛde tare hɔ a na yɛde dadeɛ de bɛbɔ dadeɛ no mu na yɛde ma bɛbɔ sonkuro nso adeɛ no mu. Awurade Nyankopɔn, Alexis, ebi bɛkɔn ho. Ntontom twea wɔ ha na nsonkuro nso twea wɔ ha. Na hɔ na bohu sɛ sɛ ntonkuro nsuo no, yɛwɔ nsonkuro nsuo deɛ ɛwɔ nkonkuro nkuo. Kasi nkonkuro nkuo. Yes, na kyerɛ sɛ wɔn nom mogya no ayɛ sɛ ɛtɔ twee. Ɔbɔ wɔ a, Na so ɔnom wɔ te sɛ deɛ ɛwɔ wo paneɛ? Alexis, Na nsonkoresuo tweatwea me ho na ntontom tweatwea me ho, ne yɛ atwi me na meka mu na obi ammɔ wo? Nanso Alexis, woka mu. Wo nsa no a wode bɛsɔ mu no, yɛde hankɔfo abom abom. Mekɔ, wɔnim sɛ wɔgyae me to sɛ sɛ ɔsi ade bɛkyɛ na mekɔ. Ana anka mebaa nso nka ade bɛkyɛ na mekɔ. because wobɔ me handcuffs yɛ a mebie ah me oh that time wobɔ me handcuffs yɛ a mebie eti me yɛto me handcuff three eti mark no kura nkɔɛ ɛna egu so dada hɔ no eti me yɛto me first one second one third one yɛbɔɔ me nine two five handcuff me nko ara obi a me dam sɛs no o yɛsan wobɔ me handcuff. Nti saa nsonkuro nsuo adeɛ no na ɛma ɛno na ɛyɛɛ wo ya kɛse paa. Alexis na ɛyɛ me ya because wontumi nfa saa yaw nim yɛsan de me kɔ wura prison na me gyina hɔ sei na meda
Wo nko ara na yɛayɛ wo saa anaa yɛwɔ team bi a yɛyɛ wɔn saa? Ɛnyɛ me nko ara but me me no yɛhyɛ da tɔn me maayɛ sɛ yɛmpira me wicked yɛnkyerɛ me sɛ maba wiase ɛti prison manfa na hongoro so manfa na hongoro so na me ka me bere wɔ prison di Alexis adagye bɛbɔ yɛn me me tumi tena ba na me su a ɛwɔ pri awuradi nyankopɔn Alexis ɛyɛ obi tumi ka sɛ obi a wawia maa deɛ mɛbɔ ne dua mɛbɔ ne dua Alexis Sɛ yɛde obi wura prison a, nkɔfa duabɔ ntoto no. Ah, na deɛ ɔte nsuo no so ɔdane duabɔ no, wadi nkwaseasɛm ma ɔde no aba prison yi, duabɔ koraa ntumi no. Deɛ ɔdi nkwaseasɛm na ɔno no ɛdane dua no, wanya ase yɛde no aba prison. That means prison ɛyɛ dangerous sɛn duabɔ. Ah, awurade, sɛ wode wɔfo kɛkɛ na ahono, nyɛ wu na abɛwu. Bɛɛ prison, wokɔ wobɛdɔ wuo, nanso wonya. Awurade Nyankopɔn, mɛsi prison, wokɔ wobɛdɔ wuo, nanso wonya. Alexis, Prison amaneɛ a me, Rev. Duncan, bɛhu wɔ prison, meka sɛ me ne wo ka a, adagyeɛ bɛbɔ yɛn. One day, mɛsɛ daa ama me prison pictures, mewɔ me phone baako no so. Mɛma abusuafoɔ me prison pictures na wɔahu. Wɔahu sɛ yes, Rev. Duncan, mabrɛ papa, na amaneɛ a mafa mu deɛ, Nyame nkoaa na nim. Nti aberɛ Nyame de ne nsa kaa me na Alexis before se Nyame de ne nsa kaa me me tɔlee mum six months wɔ prison a me nkasaɛ. Na ɛborɔ no ho bo anaa? Kikikikikiki Prison me kɔ no wii a na me huu sɛ nsa tea bi si abɛtare m'ano. Six months me nkasaɛ da. Wokɔ wokɔ Kitiklakyi prison a ɔmo bɛka akyerɛ wo. That time na me nya nyɛ sɔfo. Ɛyɛ emu a na Nyame de ne nsa kaa me. Nti na me koraa nka me bɛ busa sɛ ɛdeɛ na ɛtoo wo a ɛmaa afei wo de sakyeraɛ. Me me danee mum wɔ prison six months na me nkasaɛ da. six ma bosome mako mako nsia na me mie ma no wɔ prison ɛnkasa da nti obia se mabɔ dam obia se mabɔ dam ɛna mete hɔ nom a yɛ bo me mea mete hɔ deɛ mete se nipa ɛbɔ me ba wa ɔte nkyɛn deɛ wonte deɛ ɛkɔ so nti na ɛte sɛ deɛ me kasa kasa no nti obia se oh na hide boy sei no wabɔ dam sɛ wo kasa me wa mete no wɔ akyiri kyiri kyiri kyiri ba me nte aseɛ nti me ntimi nreply wo me ntimi nreply nti ma yɛ seii nti prison obia atwa mabɔ. but mete hɔ nom a na ɛka me sɛ menkɔ asɔre wɔ prison hɔ, menkɔ asɔre but ne gyesɛm ne sɛ mewura asɔre dan mu hɔ a ɛdwom bi a ɔmmɛto biara metumi to bi but mefiri hɔ ba a mentumi nkasa
ɛna ɛma nyame yɛ nyame ɛma ne mma nso yɛ ne mma
yes na nka me menim deɛ bɛtumi asesa me sɛ memɛfɔ awurade meyɛbaa sɛ yɛtie preaching de asesa a me daabi ɛne na ɛnyɛ me a Daabi daabi, me me preaching nyinaa yɛ me tuo ahaa nanso adom bi Alexis me brɛ yi me brɛ yɛ bo me ma no pue anisoɔ da yɛm no apue anisoɔ ade bɛkyɛ na mo nyinaa bea bea. Rev mmabunu a wɔn hwɛ yɛn mmaa mmarima wɔ bi ne ne yere ntɔkwa abaamuwaa bi wɔ so ɔyɛ gang leader ɛna wɔn frɛ no gangalear no yes gangalear Ɛna ani yɛ den na meyɛ killer ɛna ɛdeɛn. Akurase twɔmpeata no no. Na obi yɛ killer kyɛɛ wo. Oh Alexis one thing ne sɛ me na me nyɛ killer but killer na ne papa ne me killer papa ne me so wate aseɛ me na me nyɛ killer because me me crown no wo de toto killer a ɛnyɛ yie ɔn sɛ wo hwɛ sister no mu a deɛ ɔyɛ killer no ɔyɛ ne ho ntɔkwa ntɔkwa sɛm me no ɛden sɛ ɔbɛka sɛ me ne wo ko wo di agorɔ a mɛ finish wo. So wate aseɛ? Ana me menni time ahoɔden a me m'ahoɔden nyinaa yɛ sika o. Ahoɔden a mede wo bɛko no bɛ shoot wo. Mɛ me deɛ no no. Enti woyɛ killer a na ɛnyɛ me me lie hɔ. Because na meyɛ killer papa. Killer fɔ mpapa ne me. Mɛ na meyɛ cinema me nni cinema bi wɔ m'anim sɛ wei na me kɔpe no wei na me sua no. Mɛ me deɛ me deɛ no deɛ me deɛ no yɛ natural atirimuɔden a bɔnsam de kyɛɛ me. So wate aseɛ? Enti me deɛ na ɛnyɛ killer killer sɛm. Yes ana woyɛ killer a meme nsa ano no wonyɛ killer wobɛbrɛ wo ho ase. Ɛdeɛn na wobɛka akyerɛ saa Deɛ meka akyerɛ abusuafoɔ nyinaa ne sɛ abusua
sɛ ewiase mpaninfoɔ ka asɛm bi sɛ ahubipɛn nti ahubipɛn nti adeɛ bi wɔ hɔ a yɛmpɛ hu mpɛ hu ɛne prison. Da biara meka kyerɛ abusuafoɔ eh ɛsɛ sɛ yɛkɔ evangelism two things praising ministry na yɛkɔ evangelism na yɛkɔ abɔnten nsɛm ka ɛnyɛ heavy nti na me me preachi kyerɛ wo ɛnyɛ abonsam gyam nti na me preachi kyerɛ wo na mmom praising nti yes me ne yere no. Heaven deɛ Nyame nko ara na nim mentumi decide ma saa life sɛ wobɛkɔ heaven anaa wonkɔ heaven but praising deɛ mɛtumi aka sɛ wobɛtumi akɔ praising and ɛbɛyɛ me ya sɛ wote asɔre dɛm ne atete wo asɔre dan mu na wokɔda praising Yes, ɛbɛyɛ me ya. Enti mɛsrɛ wo sɛ gangaria deɛ yɛ. Alexis, obi ka kyerɛ sɛ gangalia nyɛ awoboa. Obi ka kyerɛ sɛ korɔno nyɛ awoboa. Obi ka kyerɛ sɛ wii nom nyɛ awoboa. Obi ka kyerɛ sɛ cocaine nyɛ awoboa. But tie me nua wɔbɔ korɔno. Sɛ wopɛ sɛ wɔbɔ korɔno gye din a, kɔhu Mokyerman na ne no mfa adamfoɔ. Na ka kyerɛ no sɛ ɛnkyɛ biara di wo funu bɛba. Na sɛ yɛbɛduru a, wosrɛ no ɔnsiesie wo yie na tua no ka. Ɛno saa no, woato w'adwene wɔ Mɔkyerɛ Man Sae. Yɛde wo funu bɛduru hɔ a, ɔbɛyɛ wo kama. Ɛnte saa a, wo funu yɛ kronn. Yɛde wo kɔduru Mɔkyerɛ a, Mɔkyerɛ Man no tirim wɔ den koraa kyɛn wo. Wɔbɛkyerɛ wo sɛ, yes, wo funu ho no werɛ bɛho. Na sɛ atɔ adaka si wo mpa se sɛdeɛ wowu a, yɛnkɔgye bɛsea nkɔtɔ adaka na wɔahu sɛ w'ankasa woaboa wo ho. Sɛ wontumi nyɛ saa nneɛma wei deɛ a, mɛsrɛ wo, wopɛ a, sesa w'adwene. because of prison nti. Sesa w'adwen. Prison nti, na ɛkaa me nko no, anka nnipa nyinaa mfa n'ani nkɔhwɛ prison na wɔhu sɛ prison nyɛ adeɛ de di agorɔ. Awurade nhyira wo. Ɔnyɛ wo kɛseɛ. Awurade ntena anim nkyerɛ wo na ɔmmoa wo. Asɛm a ɛbɛto wo a wonni akamafoɔ, Awurade nyɛ wo kamafoɔ. Asɛm a ɛbɛto wo a wonni boafoɔ a ɛde wo akɔbue aban mu no, Awurade nyɛ wo boafoɔ. Ebia woyɛ polisini, W'adwen ɔsɛ ɔyɛ police no nti ɛnoa no mepaakyɛw tie me meda prison yɛ gyeli police police foɔ maako maako nineteen one day ɛbɛɛ prison yes me wɔ prison yɛ gyeli soldiers ɛbɛɛ prison me wɔ prison yɛ gyeli lawyer ɔda prison ɔkɔ nsɛ wɔma yɛ gyeli judge da prison ɛnfa wɔn no odi blɛ me wiase no yɛ wɔ asɛm bi wɔ hɔ nom a ɛto wɔ a wɔ ten cedi tumi twitwa gye wo ɛne yɛ wɔ asɛm bi wɔ hɔ nom a ɛto wɔ a yɛ tɔn Ghana nyinaa ɛntumi mmoa wo. Yes ebi ntow te sɛ murder case Alexis sɛbi sɛ wo nkaa bi nhyɛ na wo ne wo yere da hɔ na wo yere wu womfa wo ho nni da sɛ wo ne wo ne obi redidi na aduane nim baako afa mu awu sɛ ebi a wo ne wɔn da na owuo bi apue mu na nipa no yɛ wo ho nipa bi na ewu a owuiɛ no Nteaseɛ bi nim Alexis womfa ho nni Kais womfa ho nni Enti saa nneɛma wei yɛ nneɛma bi ho asɛm a ɛto nipa no Alexis wonim sɛ wonnim ho hwee ɛno nti no ɛnhyɛ da nhaw nanso ɛde asɛm kɛseɛ bɛba Mesrɛ Awurade yes sɛ wonim sɛ w'adwene mu no wonim sɛ wodi bem ɛmfa ho but saa asɛm no a wodi bem no saa asɛm no ɛde wo kɔ asɛm mu Mesrɛ Awurade sɛ Awurade nyɛ ɔboafoɔ Sɛ saa asɛm wei nnipa bebree de gu mu wɔ prison, kɔduru prison, ahemfofoɔ gu prison, asɔfoɔ gu prison, limamfoɔ gu prison, nnipa ɛgu prison, yɛntumi mmɔ din nyinaa. Awurade nhyira wo, ɔnyɛ wo kɛseɛ. Me din ne Rev. Duncan Williams Felix Opoku Antwi. Ma menkyea Action Chapel International mma nyinaa, na menkyea Papa Archbishop Nicholas Duncan Williams Awurade nhyira wo na nyɛ wo kɛse Alexis Awurade nhyira wo. Happy anniversary.
Thank you.
Alright yɛbɛda Rev ase um ɛnɛ wanya one year nti yɛ a monfrɛ no na mo wish no paa na uh firi ɛbra eh, no bra no kɔ no yɛsan bɛwura mu Pure FM yi atoa so na ne yɛne ne nkɔmɔ no ɔno deɛ ɔtu fo ɛsu ɛma yɛsua adeɛ nkoa nti yɛbɛsan awurawura mu na yɛatoa so deɛ aka bi Awurade nhyira wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo yɛnsua adeɛ o.